א גוטן אוונט, דאנערשטאג כ' ז' ניסן תשע ח, כ'וויל היינט רעדן וועגן א זאך וואס מ'דארף רעדן וועגן דעם, ווי זאגט מען, לאו עכברא גנב אלא חורא גנב, אין אסאך עניינים דער פראבלעם איז ווען מלמדים, נישט מלמדים איך מיין דא מנהלים, רבנים, ווייסן נישט ווי צו ארבעטן. מען האט היינט געשיקט אין תפיסה א סאטמארער חסיד א מלמד אין אלעד פארן אפטון מעשים מיט קינדער, די מעשה רעדט זיך שוין פון יארן צוריק, נאך אין די צייט ווען הרב וואזנער וואס איז געווען דער רב פון די ארוינים אין אין אין לונדון איז נאך דענסמאל געווען אין אלעד. און ער איז געווען דערצו די גאנצע קנאקער און די גאנצע מאכער, און אין יענעם תלמוד תורה דארטן אין די תלמוד תורה פון די תלמוד תורה וואו ער איז געווען דער מלמד האט ער אויך געטון א מעשה מיט א קינד, נו האט ער געטון א מעשה מיט א קינד איז געקומען דער טאטע שרייען געוואלד, איז דער הרב וואזנער וואס איז געווען דארטן דער רב ער האט גענומען פארדעקן ער עס איז נישט געווען עד כדי כך ער האט געווען נאר אביסעלע נאר דאס נאר דאס, ער האט נאר געזאגט ס'איז זיין בסדר ער האט אפגעווישט נישט געלאזט און געהייסן ווייטער מלמד. נו נו נו נו נו נו, ער האט דערווייל גענומען און געטון די זעלבע זאך מיט נאך אנדערע, איר ווייסט דאך, איך איך טענה דאס שטענדיג, דווקא ווען אזא איינער גייט דורך און ס'אים מצליח און ער זעט ער האט זיך דורכגעפירט מיט די רבנים, קען ער עס טון, ס'איז אים גרינגער עס צו טון נאך מער מיט אנדערע אויכעט, א וואו ער וואלט זיך נישט איינגעשטעלט שטעלט ער זיך יא איין. און דאס געטון מיט נאך צוויי אנדערע אין א געפערליכן מצב. יא, ווען יענער איז אנגעקומען שרייען האט דער רבי געזאגט, נע, ס'איז געווען נישט ממש בתוך די פתח, איך וויל נישט איך וויל נישט מנבל פה זיין דעם די ווארט וואס ער האט גענוצט, איר ווייסט דאך וואס איז מקבל בשופרות ווען מען ס'געבט אין אנדערע דין געבן זיי דארט האט ער גענוצט א ווארט ביי משכב זכור אין א געפערליכע זאך, אבער ער זאגט אז ס'איז נישט געווען ממש ממש אינעווייניג, טראצדעם איך ווייס ווי. נו, אבער וואס? ער האט אים מעניש זיין? און יא, און ער האט אים געגעבן אן עונש אז ער האט געזאגט אז ער זאל ענדיגן דעם יאר טיטשן אין דארט אין חדר, און סוף יאר זאל ער גיין וואוינען אין בית שמש, צוליב די מעשה וואס ער האט געטון מיט צוויי אנדערע, און אויכעט האט זיך מתחייב געווען פאר די עלטערן אז אויב ס'איז זיין פראבלעמען וועט ער דאס באצאלן. נו, ס'איז דורכגעגאנגען א צייט, און די די קינדער וואס ער האט אויפגעטון די מעשה מיט זיי איז גענומען ווערן צרות און צרות, מ'האט געדארפט דאקטוירים, מ'האט געדארפט פסיכאלאגן, און ס'איז געווארן גרויסע הוצאות, און די עלטערן זענען געקומען צו אים ער זאל דאס באצאלן, ער האט דאך צוגעזאגט אז עס וועט זיין אזעלכע צרות וועט ער באצאלן, ער איז שוין געווען רוב ימיו אין לאנדאן, ער האט שוין געלאכט פון זיי, און פערטיג. וואס זאל איך זאגן מיט דעם? ליידער, נו, זיי האבן געזען ער באצאלט נישט, זענען זיי געגאנגען צום פאליס, דערציילט די גאנצע מעשה אין פאליס, און מען האט ארעסטירט יענעם מלמד, און עס האט זיך אנגעפאנגען צו חקירה מיט אלע דעטאלעס, היינט. איז ער געג האט מען אים ארעסטירט ס'הייסט געווען נעכטן אבער עס הייסט היינט ס'איז נעכטן ס'איז היינט בכל אופן ער איז שוין אין תפיסה דאס איז דאס האט אנגעהויבן זיצן דעם די וואס האט אפגע'פסק'נט די יארן וואס ער דארף זיצן אין תפיסה איז האט ער אנגעהויבן זיצן כ'רעד דאך נישט וועגן אים ווייל ער איז דאך מ'האמער שוין גערעדט מ'האמער דאך שוין גערעדט וועגן אזעלכע ס'איז דא אזעלכע אן א שיעור ליידער ליידער אונז זעהן די ליסט וואס שטייען אין בית המשפט וואס דארפן אפגע'משפט ווערן פון מלמדים רמים מיט מיט מיט מיט די וואס טוען אין חינוך וואס האבן אפגעטון די מעשים השם ישמרינו ויצילנו. דא רעד איך וועגן דעם רב, וועגן הרב וואזנער, ער איז געווען דער וואס צוליב אים זענען נפגע געווארן דאס קינדער, אבות, מילא ווען מען זאגט אמאל ער ווייסט נישט, האט ער נישט געזאגט, ווייס ער נאך, אבער דא האט מען אים דערציילט די מעשה, דא האט ער געוואוסט פון אזא מעשה, פון די ערשטע מעשה, און אנשטאט ער זאל אים גלייך ארויסווארפן פון דארטן און אים נישט לאזן בשום אופן האנדלן מיט קינדער, וואס האט ער געטון? יא יא געפונען תרוצים, פארדעקט, פארקלעפט, און אזוי זענען נפגע געווארן נאך אנדערע קינדער, און קוק וואס האט זיך אויפגעטון, און יעצט זיצט דער מלמד אין תפיסה. נו איז דאס גוט? ס'איז נישט גוט נישט פאר נישט פאר פאר קיינעם נישט, וואס מ'וויל עפעס זען ווי אידן זיצן אין תפיסה? זיכער נישט! אבער אזא איינעם אין מינוט וואס מען כאפט וואס ער טוט דארף מען גלייך מטפל זיין ריכטיג, אים אוועקשיקן אוואו מען דארף, אים שיקן צו א דאקטער, צו א פסיכאלאג, אדער מען דארף טון עפעס דער מענטש זאל אפשטעלן און אים דערווייטערן דערווייטערן פון קינדער, דאס איז די ערשטע זאך פאר אלעס, און מען געפינט תירוצים פארוואס אים צו לאזן, איך ווייס נישט וואס זיינע חשבונות זענען געווען. איך וויל נישט אריינגיין דא אין דעם איחוד, ווייל אין קיין מקרה און אין קיין מצב ווען מען כאפט א מלמד טוט אזעלכע זאכן, גלייך ער טאר מיט קיין קינדער מער נישט האנדלען בשום אופן, זיי זיך זוכן אנדערע ארבעט, ארבעט אוואו ער האט נישט צוטון מיט קיין קינדער, אוואו ער איז מיט אנדערע מיט אוואו ער קען דאס נישט טון, נאר אזוי, און ווער ס'וויל עס נישט פארשטיין, ליידער די ברענגען דעם חורבן אויף אויף דער וועלט, וואס עמיצער וויל זען אז א אז א איד זאל אריין גיין אין תפיסה, ס'הרג'ט אים, די משפחה, די קינדער, ס'רעדט זיך פון א פון א א איד וואס א מלמד וואס האט א שטוב מיט קינדער, דארף זיצן אין תפיסה פאר אזעלכע זאכן? וועט עס קענט אפהאלטן גלייך ווען ווען דער וואזנער וואלט וויל זיך מען אים ארויסגעווארפן גלייך. און נישט געווארט אז נאך צוויי אנדערע מאלעסטען און נאר דענסמאל ער האט נישט ארויסגעווארפן דעם געלאזט ענדיגן דעם יאר דאן געזאגט גיי וואוין אין בית שמש נו ליידער ליידער ליידער א גוטן אווענט.